मरि जाब कोई ने देखनहारे करे पेट खराब यऽ दस पंद्रह दिन से घैले के घैला पानि जाइया दाल खाइत खाइत तबाह भऽ गेल छी मरि जाब कोनिया अरे कोनिया कनी ले चलू ने कोनो डाक दरला हमरा देखा दिया नहीं तो हम नहीं जियब एहि दुनिया में आ ए, की करै छथिन बाबू हर एक मुट्ठी चाउर भोर से हमरा बहार भऽ गेला दस बेर चावल का बैठे छी बनबै ले ई बुढ़वा हमरा बनबऽ नहि दै है के हमेशा परेशान रहै छी कखनो नहि रहैया देह में चैन मिलैया कते हम करू नहि हम चाउर बनेबै छोड़ि दै छियै भूखले रहबै ई बुढ़वा हमेशा हमरा परेशान देखियै हाथ की होइ छै गे दैया गे नारी तऽ बाड़े उड़ा कऽ चलि गेल छै बाप रे बाप एकर बेटा रही एहन बदमाश जे हमरा रहऽ नहि देत घरमे बापेके बातके विश्वास करत हमर बात विश्वासे नहि करतै कहैत रहबै नहि जाउ दल खाय लए तऽ दलेमे जातियै ने आइ तऽ हम घरमे ताला मारि दै छियै घरके लेल घरमे नहि जा देबै कतहु आब जे करतै से करतै हमरा हमरा किछु नहि पूरा हैके तऽ कतेक बाजै छथिन हमेशा की करबै छौड़ा सब मन में न करे अब के पराय गलती ना बाय त होत होत हमेशा रखले रहे छथिन और धमकार बात त पुण्य बात कोनो बर है से हिनकर जहाँ कुछ कर त बेटा फोन कर चार से ना आ बेटो ब- विश्वास हिन क्या करी हो हमरा बात के विश्वास है नहीं हो की करी हम आब? हम केकरो बोला के लाबै छी हाल देखियो कोई ना छै

ई पाँचटा गोली यऽ एके बेर भरि पेट खा लेब आ ई गोटी पूरा पत्ता खा लेब आ ई छी गैसके पाँच दूना दस ई ई जे छै से भुखले पेटमे भोरेमे ई पूरा पत्ता खा लेब oh, no! जल सिंह भैया

जाओ प्रणाम डॉक्टर साहब ए लाइन में आइए, लाइन में आइए, लाइन में आइए। आ, रुकू हमर बुढ़वा अपने मरल जाय है तब बाद में उनका रहल पहिले उनका देखियो देखो दे उनका डॉक्टर साहब के अरे देख हम पागल छी अहाँ पागल छी क्या हुआ है बहुत मन खराब छै सर इनका पेट झड़े छै गैस बन जाए पेट में देखे छै ना धरफड़ा धरफड़ा गिरे छै परेशानी कह देखियो हमरा खून कटि जाती बुढ़वा

हाँ एक बाद स्थिति देखो जेहन हेतै तेहन आठ दिन के बाद आयब लिअ जाओ खियाब एकरा हे भगवा एक बिता एक हाथ कतो जगह दादा जैसे हमरा कल्याण नहीं जी

बड़ कष्ट करै छै एकरा लागल लागल आइ नहि छोड़े मरि बुढ़वा कते करब आब अहिना पीड़िए भऽ गेल अछि माने खूबके कानऽ लगी करिते करिते टेंशनसँ मरल जाइ छी एकरा चलते हरदम भूखले रहै छी प्यासले रहै छी किछु खायके छुट्टी नहि होइए करैत करैत जे दिन से बुढ़वा कतिया पछा धेलहुँ करैत करैत नाको दम भेल छी लेब एक हाथ चूड़ी पेढ़ब से नहि पेढ़ै छी एते लिपस्टिको लगा मुँहमे से सब दिन करै छलहुँ आ जे से बुढ़वा पड़ल गा सब सिंगार चलि गेल किछु नहि यऽ एते दिन बाजार जाइ छलहुँ सब रङ्गके चीज लाबै छलहुँ किछु नहि लाबै छी हमेशा ई हमरा जान पर कऽ देने अछि के हम छोड़ि दी सब सब हमरा जरि गेल एकरा खातिर

खोलो खोलो ना। केन से बोले ने छी खोलू ना पहिले नाम कहू ने के दब खोलो हां आ हीरे भाई खोलू ना बाजा नहीं है के खोलू ना खोलू ना करे केना खोल दी हम घर अच्छा ओकरा बाप के नहीं चिन्है छियै अहाँ छी

बाबू बाबू सुतल छै ठा उठा उठा उठा उठा न हो बाबू उठा कतऽ छियै नेने आबियौ मिठाइ कनि खिया दै छियै बाबू उठा हो

भाग तोरा हम नहीं रहल भाग भाग लो मत कार ई जे अहाँ अभी कॉमेडी देखलिए ई ककरो पर आधारित नहीं छल ई कॉमेडी के माध्यम से हम सब गोटे संदेश देबऽ चाहै छी जे हम केलहुँ हँ से अहाँ सब नहि करब मतलब जिनका जिनका घरमे माँ बाबू छथिन माता पिता छथिन जे बेटी पुतहु अपना परिवारीमे छियै से अपना माता पिताके सेवा संस्कार करब कोइ दिक्कत नहि करब जे आगे जाके बहुत किछु बढ़त बूढ़ पुरानके सेवा कयलासँ अपना अपना घरमे सभके आनन्द रहत